Ah, kama no mara maintie jera ma Lulu TV en kinde makare ma indie nchino mar kuku mar wach achiel ka achiel antiere kod Steve Witi ma bende watemo godo analyze weche mopogore opogore joma ka joma e studio ka endi weche go kama dhi nyime piny mar Kenya weche ma dhi nyime counties

Chieng' ng'eny. Ok agalo ni sani koth bet nyidhi nyidhi chwe ma chwe. Ok ochwe ahinya sach. Ah. Eh, Koth pod onge. Ah, Eh, but kolwa dhi maber. Ok awinjo wach ma ma- ma something ma meja pod onge. Erokamano. Erokamano. Naneno ka jood bura ah, ma pacho kaendi noyie ka bende moko siro ni koro giyie ne sirikal mondo omi omed o- ola. Nisenyo ka piny mar Kenya oseyudo kod ywak ahinya ni wadwa olo mathoth ahinya. Kane irango higano ero mar Kibaki Hola ne ni piny, ah, to higa nieri mar Uhuru Kenyatta hola odwa bedo malo ahinya. Jobura ne ochako yie ni giyie mondo omi sirkal ohol. Sani eh, eh, debt marwa eh, stands at 9 trillion. Gimoro en mondo mwarangi holo ok rach. Piny inyalo holo mondo omi weche mag dongruok, projects obed facilitated otimre. Bende watiyo kod hola gi e keyo makare. Bende gisekonyowa kaka piny mar Kenya. Bende waneno ber margi. Ah, Jeff adwa wacho ni weche mag hola ing'eyo oseketo Kenya e okang' ma koro ok ni maber ahinya. And gino mahinyo Kenya sani mwawuoyeni yeah. en ni ng'eny omenda mwaholo dhi tiyo marach dhi tiyo marach nikech ayudo ka samoro wakelo omenda monego bed ni dhi timo dongruok yeah. mabiro miyo uh, weche mag loso pesa bedo mm. ng'eni kowaolo omenda to kwati godo yeah. e gigo manyalo miyo walos pesa mm. kata walos mwandu mm -hmm. koro oolo nodhi ka gima nono yeah. and uh, Mae e chandruok ma wan go e Kenya ka. Nende waholo pesa mane onego bed ni gero standard gauge railway yeah. line. Mm. Ne waseholo pesa ne major products uh, gin uh, pro development uh, programs. Mm. And pesa go running into billions ido yes. ka okwal gi. Mm. Koro ng'enyne seche moko inyalo hol ni wadwa timo go gimoro. Yeah. To gikone. Mm. Chandruok bete nikech iyudo ka pesa mane oolni yeah. ochako okwale. Mm -hmm. Koro kapok wayiere ni mondo ool pesa kata ka sama od bura ma National Assembly yeah, puodho yes. mm. onego ging'i ni en okang' mane mwaseketo ma pesa ni kobiro mm -hmm. to bro timo gimiolene yeah. manyiso ni onego bed ni waolo kwaseng'e kuma wadwa tere pesa ni kose onego bed ni eh, waola ola koka warang ni tware onego bed ni waolo kwaseng'e kuma wadwa tere pesa mm. mwayudo ni ka pesa ni okel e kenya ka yeah. To kwakete gima wadwa kete ni mhm. dhi miyo weche mag loso pesa kata gero economy marwa yeah. dhi dhi malo. Mm. To kwaolo pesa to iyudo ka end up in the wrong odonje gik ma nono ma mm. kony kata kod ofuke joma tin.
Kendo gero ofuke joma tin. Mm -hmm. Koro wamedo mana miyo Kenya bedo modhier. Mm -hmm. And mano en achiel kuom gino ma nyawan kaka jo Telo ma Kenya ka. Yeah. Nyaka wayiere ni kinde duto mwaolo, olo marwa ok dhi e yo makare. Yeah. Ah, to nikech samoro koro ok wanyal, Kenya osebedo wacho ni ga pile ga ni in the recent past, Yeah. government ma Kenya is broke. Mm. And you can feel, inyalo winjo. Yeah. Kata mana the flow. Pesa ok onge, wuothi. Pesa Aha. ok wuothi.
Mm. Ma kata king'iyo idhi Nairobi, Yeah. idhi e major towns magwa. and uh, iyudo ka ji te ywak cash flow dok chien kabisa kabisa kabisa the mm. economy is not really very good yeah well uh, nitie measures ma the government is putting in place ma dwaro ni mondo gi restructure mondo pesa obed ni nyalo wuotho oganda e mm. lwetgi mm. achiel mm. kuomgi en investment in major development ma bro miyo ka en infrastructure mm. to focus on areas ma business mm. kata some agricultural uh, productivity nitie mm. mondo pesa olosi mm -hmm. to situation ma wantiere ok wanyal bedo ni waolo pesa at the same time pesa mwaologi wa consume gi yeah. Uh, we cannot bedo ni wanaona consuming economy mm. ni wan wadich mana gi tiyo gi pesa mm -hmm. to kaka pesa idwa los mondo odonji no export yeah onge gino mwagolo mwatero oko maber mm. manyalo duogonwa pesa mm. manyalo miyowa pesa yeah, wan wa consume so, one we are just consuming mm. And you know, ni over 50% of Kenyans have now become a consuming economy. Yeah. Uh, so ok en gima yot. So sama walo pesa no, kokwatan, mm. to Kenya bro the levels ma, ma the strong economy ma most of our neighbors mm. ne gombo. Yeah. ok be bad it will be history mm. e, iboyudo ka our countries machalo rwanda gi ma yeah. next to us mm. kondegi koro wabiro chalo mana zimbabwe gini masani koka agribul gi weche mang'enymondo duogi by just those simple things ma ineno ji timo mag kuo mag corruption weche mag mm. mibadhi but kosedhi mm-hmm. mondo ichak ere bilde miduoge miduoge ah.
sani ineno kosebedo a lot of issues kata mana nyero ni pesa

So sama ose manyiso ni do- koso duoko 7.94 gi bende en mana duoko uchumi chien Im- kendo im- im- implication mare yeah eh, in, as far as uh, finance is concerned nitie mm. and that's why injo ka governor ne wacho yeah ni why so when you look at it keenly tiboyudo ni there's a problem Yeah. ma that kind of uh, Ah, omiyo commission okeyo. Sama mm-hmm. ng'ato obet gi pesa manyien onego bed ni nitie circulation. Yeah. What are we going to do? Mm-hmm. Wadhi print pesa manyien to bridge the gap koso wadhi timo nang'o? Yeah. Because those are some of the questions ma very critical mo. Mm-hmm. Nikech ma kama ok odwoki ka be koro gin gin valueless. Yes. So oh, basically when we come to all of mm-hmm. what you are discussing now. Yeah. wa nyak wang'iye. Mm. Wayiere ni seche moko nitie political decisions ma we make. Yeah. because things are in a tough wachopo e kona mm. koro kwasemoko e kona watimuru nang'o mm -hmm. koro en ena ni in gi gowi kendo chak imedo gowi mm. even at an individual level kata mana an gi in yeah. ka saa sama in gi gowi to you keep on medo gowi yeah. you iro ka dongruok ok bedie mm. imedo mana bedo dok chien oko mm.
mar dok kumonego ichon mm. so kenya must come to a level ma wach ni bwana we have Enough debts, waseolo yes. moromo. Yeah. Kama koro wachopeni, uh mhm. -huh. wachak ni okonyalo manage debts ma wan go mondo mm. wachak chulogi yeah. mondo Kenya ochak grow mm -hmm. towards mondo wan bende wabed ni wan be wanyalo chopo level ma wan be koro waolo ji pesa mm. e, tiparo yes. ni ang'o mokelo the difference kata kinyalo range kane uru kawo loch 2013 after Kibaki ne wan a step further Uh, nyaka nokawe ni eri koro asto ola bende ne odok piny kata kamano ka ne nitiere omenda mane itiyo godo to ne inyalo kwan dongruok ma meja meja projects inyalo kwan e Kenya Kenya ni achiel ariyo adek mar Kibaki ang'o ma iparo ni olokore uh, mokwongo tend Kibaki mm. uh, Kenyans pod gombo yeah. en telo mane maber apani mm. Kibaki as an economist yes. ng'ano mane osomo weche mag pesa mm -hmm. I was very keen mm. on decisions Magemano make. Mm. And uh, most of the decisions Mano make upon had economic impact. Mano one two when uh, Kibaki nowuok mm. to Uhuru Kenyatta and uh, Ruto and his team the Jubilee team yes. came back yeah. when they took over unfortunately they came uh, kaka nyithi Moi mm. ineno ka team mano regroup yeah. mane koro take over from uh, Kibaki mm. ng'enygi ne gin jok mane oduogo gi the mentality mar Moi yeah, yeah, yeah. and ng'enygi were keen on kwelo mm -hmm. and ineno ka the first term mar Uhuru Kenyatta yeah weche kuon odwa dhi malo ahinya yeah. mm.
uh, issues mag corruption mm. major scandals yeah. kane wachako wadonjo e second term mm. ineno ka koro koro en en ang'wech yeah. ma kuo is just gone so many steps upwards mm. odhi malo marach to gi siasa to gi siasa koro mm. mondo ging'e gima ne the Kibaki you know the Kibaki government was keen on ret, uh, returning Kenya to where it was mm -hmm. ne gidwaro mondo Kenya odogi e line maber mano yudo ka Kibaki was making major decision and uh, noyiero joma wa also competent mm. in the ministries but you see sani kwa wuoyo king'iyo jok manyicha Kibaki manyicha Uhuru Kenyatta oyiero yeah. as a cabinet secretary mm. uh, you are left wondering ni what was the criteria mm. ng'eny gi gin joma have not even uh, shown any seriousness e tijgi yeah. mm -hmm. ma yudo ka gik moko are just going haywire mm. eh, ineno ka koro kaka kes manye mako

ma opondo ne jopiny yeah. maparo ni experts magwa mong'eyo maber koelo mm. kata ing'iyo mana the government audit reports yes. to quite uh, gin gik ma, ma, ma, ma rwaring mm -hmm. eh, ma kok wanyal wuok awuka oko the problem en mibadhi en mibadhi problem en mibadhi in whichever language you want to put it if we cannot fight corruption kok wanyal gore gi mibadhi mm. to kata waol marom nade mm. kata parliament chiw thuolo mondo ji ool marom nade yeah. to onge kuma wabro dhi erokamano ahinya wabro kawo yo matin kae to waduogo e thuolo mar ariyo ntiere kod steve owiti jakom mar budget kisumu county ma bende warango godo weche mopogore opogore mag dongruok koni kod kocha motenore kod uchumi kaachiel kod weche mag dongruok maendi en kuku mar wache

Ah, kamoro amora ma intie jara mar Lolwe TV en kinde makare ma indie chenro mar kuku marwa chantiere kod Honorable Steve Awiti jakom mar Finance Kisumu County kendo MCA ma Kolwa East warango weche moseyudo katimore koni kod kocha kaka watimo kinde ka kinde e juma ka juma chaka rwaki e studio e Steve kane wadhi yueyo kwa jachon to iwacho ni telo mar Kibaki en telo ma bende ng'ato nyalo gombo kata Grand Coalition ka inyalo paro kane gin kod Raila ji nyalo gombo nikech there are some few projects mane uh, wa outstanding inyalo chung' achung'a to iwacho ni oyo achiel ariyo adek wanyalo kwano ni gik motim ma meja meja project ok matindo Uhuru Saniri temo kedo ahinya mondo mi olos wechegi mag legacy the big four agenda bende nitiere kaendi siasa mar 2022 bende osedonjo kaendi tem chalo gima rucho weche mag the big four Uhuru be dhi achieve gigi eki legacy ne to gidhi big four koso wase steer clear ma gigo koro ok wadhi e kendo Ah, Jeff, ing'eyo maber ni the big four agenda ema would constitute legacy mar Uhuru. Mar Uhuru, Ka no yes.
achieve.
And uh, going by the way things are, yeah en gi a hurdle nikech joma ne nitie team ne nok en gi like minded people. yes Kanyo oduogo the second term, joka nigi agenda gi mopogore gi gima gima gidwaro. Gima gidwaro.
Mm.
Eh, ing'iyo ni jowagi eh, jotendwa ma sani wan go gi mhm. despite the fact ni ODM has come in mondo omigi thuolo okonygi gi yeah, mondo giti nyaka wabed gi handshake eh, mm. handshake eh, mm. en eh, gima nobiro kata mobedo based on principles ni yeah. odari mondo Kenya move forward mm. And uh, Jakom Raila Amolo Odinga ne winjore gi Uhuru Kenyatta ni Kenya is bigger than one in single individual. Yes. Ma gidwa ni mondo giter Kenya to the next level. One, ok gidwar ni mondo ever again mm. wadog e lweny mar ni bang' yiero ji gore negre. Yeah, yeah. Gidwaro ni wach mar kuo mar uh,
omenda mag jopiny gi kura dwok mm. piny ma mm. lal ni bedo onge bas weche mag kuo mag omenda mosebedo ka timore kendo odogi mm. wadwaro Kenya ma nyocha Kibaki omiyo Uhuru Kenyatta yeah. I always keep on saying ni debe ni wanyalo in fact big for agenda ga agenda mang'eny gi gik mang'eny kata legacy mar Uhuru Kenyatta Ok wanyal kwaye. Wakwaye ni kodwoknwa Kenya mano to yudo kuom Kibaki. Kibaki. Mm. Mondo koro kata kwa chako gi kanyo wadhi go mbele. Mm. Dipo kwa wacho ni ama nikech higni apar ma wantie go gi. Yeah. Kok wata. Inyalo neno ndalo ndalo Mwai Kibaki yeah. mano to timore. Mm. You would even start with education, the free primary yes. education. Mano yes. chakre from nothing. Mm. It succeeded. Yeah. Uh, the Jubilee government nowacho ni gikelo laptops. Free, free, free secondary education. Mm. Where did it go to? Kata mana the free primary education had already been on course. Yeah. Ochako odok chien. Mm. In fact, they have introduced many things ma seche moko king'iyo. Yeah. Gi the kind of state ma Kenya nitie. Mm. Kata e weche mag somo. Yeah. To iwandaga ni to jogi be gin keen on mondo Kenya ni odongre odhi mbele. Mm. So, uh, wan kaka wantie. Gisewacho gik mang'eny ma gidwa ni otim to ok ginyal bedo to say but uh-huh. very little to do. Mm. Giwuoyo mang'eny. Okay, they tell you sirikal no timre gi project achiel mondo mi gitim fully ma giwacho ni oyo ma watimo watimo. Mm. Gimako ma gidhiro gik mang'eny. Mm-hmm. To mondo gimak kata achiel mondo giwacho ni mae to kore wadhiro mwatieko. Yes. None. Mm-hmm. So I, I care. I don't know maybe to Kibaki pod ngima. Maybe Uhuru Kenyatta ne nego dhi obet piny Kibaki. Openje ni tija duong' in gini ne itime mm. nade. Mm-hmm. Man bende so aneno ka Raila osemia support ni. Yeah.
Uh, all said and done. Yeah. Gima waywago mm-hmm. ni wan kaka jo Kenya mm. wadwaro baka wa country. Yes. Mondo weche mag mibadhi modak kodwa gi. Mm-hmm. Nyithindwa dwaro ni mondo osom obed ji. Onge tich.

Uh, Jubilee might not really leave any legacy mm. if they are not careful. Mm. Yes. Ati paro nade kaka jo Kenya wacho kamero ni we want back our country kata kaka ni mana Kibaki oweno ero. Mm. Mind nyiso ni eh, eh, nikech isewacho na kine ka kine ni leadership maber telo maber dhi hand in hand to gi dongruok nikech ka jatelo ber manyalo rito mwandu jopiny maber gi luor to onyalo ensure ni achiel ariyo adek otim nikech mwandu to ok wanyal wacho ni wanyalo kedo gi mibadhi duto marum nyalo bet ni nitiere matin but at a lower percentage leadership kaendi bende wabiro yude right kaka jo Kenya koso pod wabiro dhi mana ni wan kwago ombulu to along tribal lines kwago ombulu to along ni kia ng'awa ng'awa ok warangi ni to at the end of the day ng'ama dwa kelo no dongruok uh, that is a big challenge mm. and uh, chandruok maduong' mar go kura along the tribal line. Yeah.
Nikech eh, kwachako wach tibo yudo ni kata jatelo maber Yeah. mochung' ne weche mag ratiro gadieri nyaka yudo kokaw msigo mar oganda ni oketne Yes.
yo Raila Odinga no en mana jatend joluo Yeah. but king'iyo what he has stood for king'iyo jotelo mopogore opogore there are many people mwanyalo but the problem en niya Jogo ma political uh, arena ma wantiere yeah. ji ok wach adieri. Ji ok wach adieri.
Ng'eny ji kawo their interest gima favor gi. Mm -hmm. Koro kapo ni wach ukabila no ema nyalo favor political ideologies. Yes.
Mm. I don't know what to call them but your political survival. Mm. Ni kanye miyude. Koro ang' iket mna jowu. Yeah. Ni oneno wan ok dwarwa. Mm -hmm. Sama ikwalo pesa kata mitimo gik maricho Kikelo wechego to wacho ni oh, dono ka jogi koro targetwa. Yeah. Jogi koro neno mana ni wan kaka joluo wan mm. koro nego tim ang'o? Otiekwa. Yeah. Idwa tiekwa kaka oganda. Mm. But mano is not the truth. The truth en ni ikwalo kiin kendo idwoko piny Kenya piny, nyithi ji tho, mm. gik moko timore maricho. Mm.

So those are some of the attitudes ma wan godo, paro maricho ma wan godo e kit ngima ma nyaka waloki. Mm. E, nyaka waloki ni sama wadhi e yiero, mm -hmm. wang'i jotelo mm -hmm. man gi gigo ma gichung' negi. Mm -hmm. Wang'i jotelo ma gigo ma giwacho yeah. e gigo ma gitimo. Mm. Wang'i jotelo mok wuo awuoya yeah. to gima ne chunygi opogre gi gima gitimo nade gi gima giwacho. Mm. So mano ok wanyal loko. Mm -hmm. to onge kuma wabro tere e Kenya mm. and that starts with me yes. yiero jatelo maber mm. gi in iwacho ni ng'ane madwa yiero ok adwa yiere nikech pesa mogolo yeah. ok adwa yiere nikech oa e dhoodwa mm. ok adwa yiere nikech owacho dhoodwa mm. dhok, dhok machal gi mara mm. but adwa yiere nikech gigo mowacho aseneno kata kit ngimane ka en ng'ano ma jaratiro mm. kwanyayudo kata mana ji prabich mm. mar honest yeah. in politics mm. Waduoge e machiegni e dhot, waduoge e machiegni e dhot, wase concentrate ahinya e national level. Waduoge e dhot kaendi, wan gi sirikal yeah. fully uh, uh, fledged sirikal maonge gimoro ni kia ma achiel ariyo kende ma pod wanyalo wacho ni oh, national government to pod take care of abcd e counties ma bende koro untiere niri to wanyalo wacho nang'o en bende wanyalo wacho ni oyo kata malo wadhi marach To piny ka to there is a difference. Uh, Jeff pile pile wacho ni ka devolution nobiro. Yeah. Achiel kuom gino mane ok onego bed ni bedo devolved mm. ne en corruption. Uh -huh. To ka waseyiere ma corruption obedo devolved. Yeah. Ma koro kaka ma kaka timore male kaka timore e piny. Yeah. En shida maduong'.
Uh mm-hmm. -huh. Because uh, look at uh, weche ma sani timore. Mm. The

uh, Mombasa eh. aneno nitire eh, nitire mar nitire mar okay ah, but Kisumu onge yeah, but uh, despite all that yes. matemo wacho mm. ni ni ok wadhi maber yeah and uh, pile pile awachoga ni gino mano miyo kel devolution gima mm. nomiyo los sirikal mar kor gwenge yeah. ne ni mondo dongruok obi ne jopiny mm -hmm. ok en ni mondo a few individuals obed momewo yeah. modhiek mang'ok at the expense of other people of the expense of the, at the expense of our people mm. And mano en gima nyaka bed watamre. Ka pesa obiro, Yeah. achiel kuom gino ma nyaka wang'iga, adwa chako gi Kisumbwa. En ni bende pesa dhi ne japiny e ward kuma japiny odak. Bende pesa chopo ne japiny e village kuma japiny odak. Yeah. Once ni wanyalo timo mano, that is an object, one of the objectives mag devolution. Yes. Ni mondo jopiny omi teko mar ng'iyo dongruokgi. Pesa mabiro, wan gi bilion apar Kisumu. Yeah. wadwaro ni bilion ang'wen mm. odhi nyocha wayudo ni bilion ang'wen en adek gi nus yes. madhi e wards pradek gabich mm. bilions adek gi nus mar dongruok yeah. tiende ni kane wapoge fairly mm. to wadhiga gi almost 100 million mm. per ward koro to wacho ni watem ane kata gi 50 million yes. pod waduogo mane 30 35 million ka mm. the rest nitie gik maluongo ni flagship projects madongo yeah. mwadwa timo mm. but ka wanyalo kawo kata mana projects madongo go ariyo kende e higa ka higa mm higa ni wagero stadium ma magnificent yes. mano waliero mm -hmm. higa ni watieko go hospital Russia mm -hmm. mano waketo mm -hmm. higa ni watimo gine ni you know Within five years we'll be having kata mana five mega projects mwawacho ni magi becomes the legacy mm -hmm. mar Professor Peter Nyang' Nyong'o yeah. e Kisumu mm. and an bende ward na kuma e Kolwa East kacha ji dhi neno daraja na moro moger maber ji dhi neno wach pi mosesando jo Kolwa East mm. ji dhi neno ka pi kata skundwa nyithinde manyocha bet e tie yien mm. owacho ni nyaka nywa yer stim nyithindwa ma nyisomo e tie yien mag watimore nade watieko mm. and governor will also shine the same glory i will shine the same glory mar governor mm. because we are all leading the same the same people yeah. and man the area of jurisdiction kama rito tin yeah. to kama rito no uh -huh. ema famo kare mm. koro kotimo ne jokolwa east otimo ne jo east seme otimo ne west nyakati gi so many other counties all over the 35 counties mm. then the county will never go wrong mm -hmm. and this is the thing mayudo kata kidhi makweni yeah. kidhi Kakamega malo ka mm. gi focus now on the wards mm. but still problem ena yeah. shida marwa en ni not everybody just like at the national level mm. Uhuru Kenyatta has four big agenda yes. jomoluore ma gin ministers gi te mm. ok share in the four big agenda yeah. gitimo gi ng'ato ng'ato dwa loso mwandu ne mm -hmm. so county governments wabe governor may have a vision or maybe governor is not having the same vision gi joge motime nani koro en man it man society ng'ato Yeah. ng'ato yako manyalo timore nani Manyalo yako. manyalo dhigo Mm. and who is suffering ng'ama nigi Japiny. chandruok e gini en japiny Mm. and japiny ni masolo osuru kiidho bodaboda ichulo osuru nikech ja bodaboda olo mafuta Yeah. the fuel levy gi pesa michulo vat It's quite a lot. Mm. Wachulo osuru e gimoro amora makata kifuolo kuonde moko yeah. tichulo osuru. But do we get service? Do we get value for the money mokele e counties? Yeah. Uh -huh. Mano is a problem. Mm. And money momiyo you know we are able to only pay salaries yeah. and recurrent mm -hmm. to our weche mag ang'o? Mag development. development. Mm. So okay, we don't focus on development. Mm. Do kata samoro nitie nyaka pesa mobedo allocated for development yeah. uh, Jeff. Mm. to absorption rate ni pesa okel ni mondo otim go dongruok to kotiyo mm. okotiyo okotiyo ni mm-hmm. absorption ok obed absorbed mm. ni time orumo within one year ka gik manyicho wuok nudhi timo kutimo because of the processes mm. you cannot lando tich muchiw ma utim everything ma uchuol joga on time mm, mm. so we keep on accumulating pending bills yeah. so our management public management is one thing. Mm. We must do something about it. Mm. Hey. Erokamano.
Ka watieko iparo nade in terms of development e gwengewa kod uh, ang'o ma onego otim ma ber ahinya minyalo we godo jopiny ka watieko chenro ni? Ah, adwaro ni mondo gima nyalo wacho ne jopiny ni mm. jogo wan moyierwa nyaka yeah. wa focus on gima dhi konyo japiny. Mm -hmm. Obed weche mag tiyo gi pesa. Yeah. Kata kapo ni 80%. Mm. Kata wakaw mna 50. Yeah. Odhiye ni gino manyalo konyo japiny. Mm. Ka the others dhiye ni implementing gigo. Mm. Yes, that would be better. Mm -hmm. But situation man hach hach. Yeah. Ine ina governor ibeti ofisi, mm. iringo gi mtoka, itimo gimoro amora, ichulo kata ma jatich michulo pesa ni. Mm. Ichule gani mondo otim ang'o? Odwaroga ni mondo omi japiny service. Yes. Ko- Ka japiny ok yud service, why do you even get your salary? Donge idhi penjri e chunyi iwuon ni to an mimiya salary kata an mimiya allowance kaka member mar county assembly. Yes. Achamoga pesa ni mondo ang'o, a- atimoga ang'o. You know, that's some, ka ji nyalo penjre those pertinent questions.

oversight questions mage mapenjo mm. pesa tiyo marach aling' aling'a koso an achiel kuom jogo ma koseluong momi gimoro matin to wacho arumogo mm. Mm-hmm. what are some of the questions at even national level mm. we must ask those questions mm. why do we take mani tiere members moko miluonge miyo gimoro matin mondo mi oling' kik giwuoye oversight in kane wacho wach sukari yeah And I, uh, yeah. no you ninja members nya at national level when kata kata kata at the national level ngani chama so ma kata sani mo wewe kata wach mar national assembly kata Kisumu kaindi yes. nitire yuak ma oganda osebedo godo jo kibos kaindi residents wak pile ni the environment is being polluted gikiao ang'o ang'o matimore ido ni at the end of the day samoro nyaka jok mo represent gi kosedhi ok oliwri gi ni wach ah. kibos ni mm. an mm. an ema ward na pi kele pi motopno tiyudo ka ng'ato ma kata ward ne onge kuro nodhi kibos odhi kawo sukari ah. ka gima nyaka ne nyuole mobed ng'ama duong' ma jopiny yiere pok ochamo sukari that is nonsense gik moko monego bed ni ng'ato aila ni imaka maka dichwa di street ah. that things we, not, we should not tolerate Mago gin timbe mag duokruok chien. Mm. Ka japiny osemi teko momi ng'ama iluongo ni ng'ama oluor, mm. timbi biro bedo mar ng'ama oluor. Mm-hmm. Pesa moko mathiso thiso, gima inyo jopiny dhi chame pesa nang'o? Naneno na wadhi e bura moro kanyo nwa nene MCS moko. Ne gibiro, dak ne giluonge joma their areas. Nodhi rang nyaka ja environment ne ok aneno kanyo.

Nikech pesa moro mathis, iboyudo mm. ka ok en pesa mang'eny. Ogo dhogi so, bor. Chuny gima nyaka wae. Yeah. Wach mag ka asoya manono. Mm -hmm. Eh? Ma yudo ka ng'ato ni en... Iluonge ni politics of tumbocracy. Tumbocracy.
Wati gi wi, wawe tiyo gi iwa. Aya.
Wachopo gi kanyo ero ni antiere kod jakom budget Kisumu County Steve Owito bro chako rado kore juma manyien kaka ung'eyo juma ka juma yako rado kore ka bende warango weche mosebedo katimore koni kod kocha. Wabiro temo mondo walosi anena e weche mag punguza mizigo kochopo juma manyien mondo warangi ni to ang'o momiyo en to igoye piny ok ote ywak ahinya ni josiasa okete siasa ok gidwa winjo issues ma bende ondiko kanyo. Thuolo tamo wabiro lose wach ni juma. Wadhi yale juma manyien.
Ubiro yale juma manyien.
Ka use yale ubiro rango ni to un to wang'iye. Aya, ibiro nyiso ni to uto ung'iye ber mage nitie, rach mage nitie koso en mana siasa emoketie.